Qtar sewdini tax-xita, raxxax madwar koppja żagħżugħa. Huma mixjin bil-mod minn mogħdija sserrep qalb siġar twal tal-prinjol. Iż-żagħżugħ, miexi b'seba' għajnejn, żmattat, bi troffa xagħar safranija mqajma anka f'dik ix-xita, kien ħelu u fuq tiegħu. Bla waqfien, ħarstu daret minn siġra għal siġra filwaqt li widnejh issemmgħu l-iċken ħoss tar-riħ jobrom u jdur bejn iz-zkuk. B'ħuġbejh magħsura, dawwar wiċċu lejn it-tfajla meta din tkellmet u ħares lejn l-ikħal ċar t'għajnejha mpeċpċin. L-id mgħannqa madwar spallitha kienet tarja u rqiqa iżda mdensa bit-trabijiet u x-xogħol iebes. Taħseb li l-affarijiet jinbidlu wara t-tieġ? staqsieha. Bejnietna rrid ngħid. Nistħajjel li jkunu xi ftit differenti qalbi, wieġbet Eliża. Xufftejha kienu rqaq, iżda bihom spiss biset għonq u ħaddejn Kristof. Il-ġakketta ħadra skura li kienet liebsa donnha ġibdet l-ilma tax-xita lejha u d-drapp tqil ħxien aktar. Ħaddejha kellhom minn lewn it-tuffieħ roża u l-ponta ta' mniħirha kienet ċatta, kienet bint diplomatiku influwenti. Kristof ċaqlaq rasu fi qbil ħosbien. Għadu bilqiegħda fuq zokk ta' siġra maqluba jiżloq bl-ilma tax-xita. Bisu lil xulxin fil-fond. Christoph daħal idu fil-but u ħareġ mazzi tri uffiċjali biex jurihom lil Eliza. Kull ittra kienet mogħnija b'kitba rqiqa u sabiħa, flimkien ma' tpenġijiet ta' bhejjem eżotiċi fuq l-istemmi ta' pajjiżi differenti. Fuq kull karta kien hemm isem differenti, ebda wieħed minnhom tiegħu. F'dik tal-Italja kien imniżżel bħala Pietro Scalia. Fil-Belġju, Josef Leeuwen. Il-karti tal-Iżvezja, Russja, Finlandja u Franza komplew ikabbru l-misteru madwar iż-żagħżugħ, donnhom mużajk imlewwen ta' ilsna strambi u ismijiet ivvintati. U meta tkun Kristof? staqsitu Eliża. Meta nkun miegħek. Ta' dwejjaq din li Kristof imut meta jitlaq minn ħdejja. Eliża. Kristof tqanqal u mtela' kuraġġ. Meta Kristof imut, Pietro Skalja jidħol fix-xena u jitniżżel fil-kantini. Josef Lewin jiltaqa' ma' dawk li billejl se jgħinuh jisplodi r-rotot ta' provista. U mbagħad ikun Guy Benoit Laurent li jaħrab malli jibda jbexbex, Mikhail Ivanov li jimxi tul it-toroq li jwassluh għall-kenn u fl-aħħar, imutu kollha. u jien insir student Finlandiż hawnhekk. Christoph qabad waħda mill-ittri b'siġill elaborat, ikħal u abjad. Jew forsi t-traduttur Żvizzeru? Hawnhekk. Ix-xita nieżla nħasset stramba. Donnha mhi ġejja mill-ebda direzzjoni partikolari. Qalb Eliża ħabtet donna tambur jalterna bejn il-mħabba u niket. Meta nkunu ħlista mill-linji ta' provisti kollha, meta dawk il-bgħula jkunu maqbuda jew mejtin bil-ġuħ, imbagħad nista' nkun għal dejjem Kristof għalik. Iżda l-ewwel irrid neħles din il-biċċa xogħol. Missieri minn għalih li inti diġà mejjet qalbi, u għalhekk se jkolli niżżewweġ lis-Sur Lutulavsky. Kemm nixtieq li nista' ngħidlu. Nixtieq li nista' ngħid lit-tnejn li huma, Inwegħdek Elisa, mhux se ndum mejjet għal tul ta' żmien. Imsikkta bid-diqa, il-koppja tgħannqet aktar. Hekk kif b'saqajhom laqtu ġebla li taret lil hinn mis-siġar lejn id-dar tal-familja t'Elisa. Hi ġġieldet ma' dmugħ u żammitu lura, filwaqt li Christoph ħalla d-demgħa waħda iġġelben bil-mod il-mod 'l isfel ma' ħaddejh. Alla rriedha, tliet suldati ħarġu minn wara l-ħajt bi swied ix-xabta tad-dar ta' missier Eliża b'xeħta minaċċjuża. Kemm int baħbuħ biex arġajt ġejt żajak! qallu l-ewwel suldat. Idejh fuq l-azzarin kienu muswafa u wiċċu kien mgħawweġ bil-kesħa u l-għadab. It-tliet suldati mxew 'il quddiem irrabjati, lesti biex jaqbżu fuqu. Aħrab! fessset Eliża lil Christoph. Għidilhom kollox! Kull ma jistaqsuk! qalilha Christoph. Leħnu għoli biżżejjed biex is-suldati jisimgħuh. Eliża użat ġisimha biex tifred lil Christoph mis-suldati. Hekk kif hu dar u sparixxa bejn is-siġar. Il-ponot ta' subgħajh żammew tagħha sal-aħħar, sakemm kien ġera wisq 'il bogħod minnha u ma setax jilħaqhom aktar. L-ewwel suldat spara tir bejn is-siġar. Il-balla faqqgħet il-qoxra tas-siġra twila tal-prinjol u ma laqtet xejn aktar.